Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo stem Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion stem yn eich cartref. Yn y gwers yma, da ni am greu anemomedr. Mae anemomedr yn mesur cyflymder gwynt, ac mae metrolegydd yn ei ddefnyddio ar gyfer edrych ar y tywydd. Mae'r enw anemomedr yn dod o y term Groegaidd anemos, a mae hynny'n golygu gwynt. Ar gyfer yr arbrawf yma, mi fyddwch angen dwy gwelltyn, naill ai rhai papur neu plastig, Pensel gyda chwalwr ar y pen. Pimp cwpan. Eto, gall ein fod yn rhai papur neu plastig os gynnwch chi ddim rhai papur. Marcar, siswn, ac hefyd uh, handi cael cyllell neu cyllell Stanley eto. Mi fyddwch hefyd angen pin ar gyfer yr darn olaf. Reit, cam cyntaf ydy, gan ddefnyddio un o'r cwpanau, mae angen marcio allan drwy reid 4 dot tua 1 cm i ffwrdd o'r ymyl, a maen nhw i gyd angen fod o gwmpas yr un pellter o'i gilydd. Felly un y fan ha, Un yn fama. Un rhwng yr ddau. Ac eto ochr arall. Un rhwng yr ddau dot yna. Felly, gan ddefnyddio cyllell neu pwnsier sengl ydy'r un gorau, ond yn amlwg di pawb ddim efo hynna ni catref, yn ofalus mae angen wneud twll yn lle da chi di marcio. Cio ar y cwpan. A dyna ni. Felly, efo'r siswn, sicrhau bod yr tyllau digon mawr. Reit, unwaith da chi wedi rhoi pedwar twll yn yr cwpan, beth sy'n angen ei wedyn ydy bwydo'r gwelltyn cyntaf Trwy'r twll ac allan y pen arall. Nesaf, yr un un peth. Ac eich os ydych chi'n defnyddio rhai papur, mi fydd rhaid plygu o chydig bach yn y canol. A dyna ni. Be sy'n angen gwneud efo'r rhain ydy marcio allan Eto, lle ydych chi'n mynd i fod yn torri. Felly, tua hanner ffordd i lawr y cwpan, mae angen um, rhoi dau smot a mae angen iddyn nhw fod tua 2 cm o ddiar i gilydd. A mae fi angen gwneud hyn ar gyfer bob un cwpan ydych chi wedi marcio allan. Eto, Mae angen rhoi twll yn lle da chi wedi marcio allan. Cam nesa, ar ôl i chi rhoi yr tyllau yn y cwpana, mae angen bwydo y gwelltyn trwy y tyllau i fewn gynta ac wedyn allan. Wedyn yr ail gwpan, mae angen sicrhau fod y cwpanau yn mynd yr un cyfeiriad, neu mi fydden nhw ddim yn dal y gwynt cystal. Felly, wneud siŵr bod nhw yn gwynebu yr un un ffordd o'i gilydd. Reit, yr cam olaf, mae angen troi y cwpan canol, sy'n y canol ar ben i lawr, a eto marcio allan lle ydych chi'n mynd i roed yr twll. Ac eto, mynd ychydig bach yn fwy. Wedyn, hefo'ch pensel, mae'r rhaid i chi fod efo chwalwr ar y pen a bwydo y pensel trwad ochr yr chwalwr cyntaf ac bwydo trwad at y gwelltu. Felly cam nesaf ydy da chi yn mynd i bwydo'r pin trwy yr welltyn ac i fewn i'r chwalwr. Gyda'r pin Yr hira'n byd, gora'n byd. Gan os ydio yn rhy fach, mi fyddwch chi methu bwydo fo trwy'r tri peth. Felly, unwaith da chi wedi cyrraedd yr chwalwr, Mae angen rhoi y pin mor bell a eitho i fewn i'r chwelwr ac byddwch yn ofalus efo'ch dwylo. Felly gewch chi drio allan gyntaf, so mae eisiau chwythu. Felly mae o'n gweithio, ond dydwch os dyn chi ddim yn troi cystal, mae'n bwysig eich bod chi yn lleihau y ffrithiant sydd yno. Y ffordd o wneud hynny ydy, mae angen sicrhau bod y twll lle mae'r pensel yn pasio drwodd, bod yna ddigon o le yna a bod o ddim wedi cael ei wasgu trwodd, fel bod yna ddim ffrithiant rhwng y pensel a'r cwpan. A hefyd, y pin Os da chi'n gweld bod o ddim yn troi cystal, ella rhyddhau y pin chydig bach fel bod o ddim di cael ei gau mor dyn. A dyna ni, anemometer. A dyna ni, ein anemometer. Be am i chi fynd ati ac adeiladu un eich hunan, ac yna mynd allan i weld os mae'n gweithio ar ddiwrnod gwyntog. Diolch i chi am wylio, a gwel chi eto.